San Mateo capítulo ocho. Jesús oguejy yvy pu'ãgui ha heta umi ohóva hapykuéri. Oñemboja hendápe peteĩ kuimba'e ijaipáva, oñesũ henondépe ha he'i chupe. Che Jára, nde reipotárõ chemonguera ne che mba'asýgui. Jesús opoko hese ha he'i chupe. Aipota, ekuera. Upéva he'ipávo ojei chugui ikuruvai ha okuera. Ha Jesús he'i chupe: “Aníke remombe'u avavépe, tereho uvei ejehechauka pa'ípe ha aikuave'ẽ Ñandejárape umi mba'e Moisés he'i va'ekue oñekuave'ẽ va'erãha ojehecha hag̃ua rekueramaha. Oikévo Jesús táva hérava Cafarnaúmpe, peteĩ Roma ñorãirõhára ruvicha oñemboja hendápe, ojerure Jesúspe oipytyvõ hag̃ua chupe he'ívo. Karai, che rembiguái ningo oime ógape ijapapaite ha oñeno hasyete. Jesús he'i chupe. Aháta amonguera chupe. Pe ñorãirõhára ruvicha katu he'i. Karai, máva piko che nde reike hag̃ua che rógape? Eréntena okuerataha ha che rembiguái okueráta. Che ningo aĩ mburuvicha poguýpe ha areko avei che poguýpegua, ha peteĩme ha'e ramo oho hag̃ua, upéva oho, ambuépe ha'e ramo ou hag̃ua, upéva ou, ha ha'e ramo che rembiguáipe ojapo hag̃ua peteĩ mba'e, ha'e ojapo. Jesús ohendúvo upéva Tuicha oguerohory ha he'i umi hendive oĩvape. Añetehápe ha'e peẽme, Israelguakuéra apytépe jepe, ndajuhúiva peichaite peve ojeroviáva Tupãre. Ha ha'eve peẽme, Heta oĩ oútava kuarahy resẽguio ha kuarahy rekéguio ha oguapýtava mesápe Abraham, Isaac Ha Jacob ndive, pe karu guasúpe oikótava Tupã oisãmbyhy vove yvágape. Umi oĩ va'erã mo'ã va'ekue upépe katu oñemosẽta okápe pytũmbýpe ha upépe ojahe'o soróta ha háimante opururúta. Upéi Jesús he'i pe ñorairõhára ruvichápe. Tereho nde rógape, ha upe rerovia haguéicha toiko ndéve. Ha upepete okuera pe hembiguái. Jesús oho Pedro rógape ha upépe ojuhu Pedro rembirekosýpe oñenóva Tupãpe iñakãnundúgui, ha opokóvo ipóre pe akãnundu opoi chugui. Upépe ha'e opu'ã ha oñemoĩ ohecha mba'épa Jesús oikotevẽ. Ha og̃uahẽvo pyhare, Ojereraha Jesús rendápe heta oĩva mba'epochy poguýpe. Iñe'ẽmente Jesús omosẽ umi mba'epochy ha omonguera avei opa hasývape. Kóicha ojehu oiko hag̃ua hekoitépe maranduhára Isaías kuatiañe'ẽ he'íva. Ha oipe'apa ñandehegui ñane mba'asy, ha ogueraha opa mba'e hasýva ñandéve. Jesús ohechávo ojerepaha hese opavave, he'i hemimbo'ekuérape ombohasa hag̃ua chupe yguasu mboypýri. Ha peteĩ Tupã rembiapoukapýre oporombo'éva oñemboja Jesús rendápe ha he'i chupe. Mbo'ehára, che romoirũta mamo rehohápe. Jesús katu he'i chupe. Aguara'i niko oguereko oikeha. Haguerakuéra hupa. Che, yvypóraicha aju va'ekue katu, ndarekói mamópa ambojeko hag̃ua che akã. Peteĩ hemimbo'e kuérava katu he'i chupe. Che jára, che reja nataharãeta ñotymi che ru. Hesu katu he'i chupe. Eju katu che moirũ, eheja umi omanóva toñotỹ umi omanóvape. Jesús ojupi peteĩ kanóape ha hemimbo'ekuéra oho hendive. Ha peichaháguinte oñepyrũ opu'ã pe yguasúpe peteĩ yvytu neratãva, ha pe y pochy oikepa pe kanóape. Jesús katu oke hína. Upépe hemimbo'ekuéra omombáy ha he'i chupe: Ore Jára, orepytyvõmína! Ja'yvy ningo ñaína! Jesús katu he'i chupekuéra. Mba'ére piko peichaite peve pekyhyje? Pejerovia'ieterei niko Tupãre. Upépe Jesús opu'ã oñembo'y, oja'o pochy pe yvytu ha pe ýpe ha opi pe yvytu ha oguapy pe y. Hemimbo'ekuéra katu oñemondypa ha he'i. Mba'eichagua piko kóva, yvytu ha yguasu jepe iñe'ẽrendu chupe. Jesús og̃uahẽvo yvy hérava Gadárape, oĩva yguasu mboypýri, mokõi kuimba'e osẽ umi itakua omanóva oñeñotỹhágui ha ohug̃uaitĩ chupe, umi mokõi oĩ mba'e pochy poguýpe. Ha naipóri upérupi ohasáva chuguikuéra, hatã osapukái hikuái ha he'i, Ha! Ha! Mba'épa reipota orehegui, Tupã Ra'y? Reju piko ore mbohasa asývo ára paha oguahẽ mboyve. Namombyrýi upégui oĩ heta kure okarúva hína. Ha umi mba'e pochy he'i Jesúspe, Ha! Ore nosétarõ Eheja oréve toroike umi kure retepýpe. Ha Jesús he'i chupekuéra, Tapeho. Ha umi mba'e pochy osẽ umi kuimba'égui ha oho oike umi kure retepýpe. Upepete, hetakuére umi kure oho ojepoi ýpe, ha upépe omanomba. Umi kure rerekua katu oñemondyipa ha oho meme hikuái itávape. Upépe omombe'u ko'ã mba'e ha mba'épa ojehu umi kuimba'e mba'epochy poguýpe oiko va'ekuépe. Ha tavaygua maymáva osẽ oho Jesús rendápe.